چی دەبێت ئەگەر خودی گەردوون خاوەنی سیستمێکی ئەخلاقی بێت و شکاندنی بە واتای تێکشکاندنی جیهان بێت؟ پێش ئیسلام، پێش مەسیحیەت، پێش لەو ئیمپراتۆریانەی کە ئەو نیشتیمانەی ئێمەیان دابەش کردووە، فەلسەفەیەک لەم چیانەدا سەری هەڵدا کە ڕەنگە کۆنترین ئەخلاقی ژینگەیی هەبێت، کە تاکو ئێستا بە شێوەیەکی سیستماتیک خراوەتە ڕوو. ئاینی زەردەشتی لە لایەن پێغەمبەر زەردەشتەوە ڕەنگە هەزار و پێنج سەد ساڵ پێش لە زایین دامەزراوە، لەو شۆنەی شیمانە دەکرێت ئێستا ڕۆژهەڵاتی ئێران و کوردستانی گەورە بگرێتەوە. ئاینی فەرمی سێ ئێمپراتۆریتی یەک لە دوای یەکی ئێران بووە. ئەمڕۆ ڕەنگە سەد بۆ دوو سەد هەزار زەردەشتی لە سەرانسەری جیهان ماونەتەوە کە زۆربەیان لە ئێران و لە نێو کۆچبەرانی هیندستان بەربڵاون. ژمارەی پەیڕەوانی زەردەشتی لە کوردستان بە تەواوی نازانرێت، بەڵام شۆنپێی لە ئایینی کوردیدا زۆر قووڵترە لەوەی ئەم ژمارانە باسی دەکەن. پێکهاتە زەرتەشتیەکان دوای فەتحی ئیسلام بۆ ماوەیەکی درێژ لە بەرزایەکانی کوردستاندا مانەوە. هێندێک لە زانایان پێیان وایە شوێنە فەرمیەکانی زەردەشتی لە ناوچەکانی کوردستان تا سەرەتای سەدەی بیستەم ماونەتەوە. ئەمە وای کردووە کە وەک میراتێکی قووڵ لە ئاینی فۆلکلۆری کوردیدا خۆی نیشان بدات. بۆ نموونە ڕێزگرتن لە ئاگر، پەیوەندی پیرۆز لەگەڵ ئاو، ڕێوڕەسمی سەری ساڵی نوێ و نەورۆز و فێستیوالی ئاگر، کە تا ئێستاش لە لایان میلۆنان کوردەوە یادی دەکرێنەوە. ئەمانە گشتیان ڕەگ و ڕیشەی زەردەشتیان هەیە. بیری زەردەشتی وەک ئاوی ژێرزەوی بە شێوەیەکی نەبینراو هەموو گەردوونناسی کوردی گرتۆتەوە. هۆکاری گرنگی و بەهای زەردەشتی بۆ ژینگەکەرایی کوردی تەنیا وەک میراتێکی مێژوویی نییە. گرنگیەکەی لەوەیدایە کە لاهوتگەرایی زەردەشتی یەکێک لە ئاڵۆزترین گەردوونناسیە ژینگەیەکان پێشکێش دەکات. چونکە لە ڕوانگەیەکی وردەوە سەری هەڵداوە لە ڕووبار و شاخەکانی کوردستانی گەورەوە لەو مێرگ و بەرزایەنەی کە زەردەشت پێیدا ڕۆیشتووە. لە ڕاستیدا چەمکە بنەڕەتیەکەی زەردەشتی واتە ئەشا پەیامێکی بەهێزی هەیە بۆ شارستانیەتێک کە پەیوەندی ئەخلاقی بە جیهانی زیندووە لەدەستداوە. ئەشا چەمکێکی ناوەکی بیری زەردەشتیە. بە گشتی ئاماژەیە بۆ ڕاستی و ڕاستگۆیی، بەڵام هیچ کام لەمانە بە تەواوەتی گوزارشتی لێ ناکەن. ئەشا سیستمێکی گەردوونییە، ئەو بنەمایەی کە گەردوون بە یەکەوە دەبەستێتەوە. یەکخستنی بیر و وشە و کردار لەگەڵ پێکهاتەی ڕاستەقینەیە. وە لە هەمووی گرینگتر ئەشا تەنها خەمێکی مرۆڤانە نییە، بەڵکو درێژ دەبێتەوە بۆ ناو ئێکۆسیستەمەکان، بۆ پەیوەندی نێوان بارانبارین و خاک، بۆ پەیوەندی نێوان ئاژەڵان و ژیواریان، لە نێوان مرۆڤەکان و ئەو جیهانە زیندووەی کە دەیپارێزێت. تەنانەت لە نێوان خودی مرۆڤەکانیشدا بوونی هەیە. واتە بە گشتی شارستانیەت و ئەو جیهانە زیندووەی کە بە بەردەوامی گەشە دەکات، لێرەدا پێشێلکردنی یاساکان تەنها کارێکی هەڵە نین، بەڵکو بەشداریکردنە لە فەوتاندنی جیهان. لە گەردوونناسیی زەردەشتیدا حەوت بوونەوەری ئیلاهی هەن کە هەر یەکێکیان توخمێکی دیاریکراوی جیهانی زیندوو دەپارێزن و بەرجەستەی دەکەن. سپانتا ئارمتی زەوی و خاک دەپارێزێت. هیۆرتات ئاو و سەرچاوەکانی ئاو دەپارێزێت. ئەمرتات ڕوەک و نەمری دەپارێزێت. ومانا ئاژەڵ و هزری باش دەپارێزێت. ئەمە هێماسازی نییە، بەڵکو هەر گروپێک پارێزەرێکی ئیلاهییان هەیە، هەر کردەوەیەکی تێکدانی ژینگە قوربانیەکی ئیلاهی دەبێت. ئیلاهیاتی زەردەشتی ڕێگە نادات کە توخمێک پێگەیەکی پیرۆزی نەبێت. ئاینی زەردەشتی جۆرێ لە چەمکی کۆتایی زەمان یاخود قیامەت لە خۆ دەگرێت کە لە نەریتە ئاینیەکانی دیکە جیای دەکاتەوە. فروشکارتی واتە نوێبوونەوەی کۆتایی جیهان، بە پێچەوانەی باوەڕەکانی تر کە بە لەناوچوون کۆتایی دێت، زەردەشتی کۆتایی مێژوو وەکوو نۆژەنکردنەوەی گەردوونی پێشبینی دەکات. لەم دۆخەدا جیهان سەرسوورهێنەر دەبێت، کانەکان گشت گەنجینەکانیان بەردەست دەکەن و زەوی بەرهەمەکانی خۆی پێشکێش دەکات. ئەمە. هێوا، هیوایەکی بێ بنەما نییە، بەڵکو بانگەوازێکی خوداییە بۆ کردار. دیدگای زەردەشتی بۆ داهاتوو جیهانێکە کە بە تەواوەتی چاک دەبێتەوە و چاوەڕوانی لە مرۆڤەکان دەکرێت لەم چاکبوونەوەیەدا بەشداری بکەن، واتە نۆژەنکردنەوەی ژینگە وەک ئەرکێکی ئایینی دانراوە. بیری باش، وتەی باش، کرداری باش، واتە سێ کوچکەی ئەخلاقی زەردەشتی، هەرچەند وەک یاسایەکی ژینگەیی دانەنڕشراوە، بەڵام لێکدانەوەی بەهێزی ژینگەیی هەیە. هەبوونی بیری باش سەبارەت بە ئێکۆسیستەم، واتە تێگەیشتن لێی وەک پیرۆزییەک، نەک بە مەبەستی خراپ بەکارهێنانی. وتەی باش لە بەرگریکردندایە واتە ڕێگری لە فەوتانی ژینگە. کرداری باش لە پەیوەندی لەگەڵ سروشتدا واتە پراکتیزەکردنی ئەو ڕێنمایانەی کە ئەشا داوای دەکات. ئەمە ئەخلاقی فەزیڵەتە کە بۆ جیهانی زیندوو بەکاردەهێندرێت، ئەویش دوو هەزار و پێنج سەد ساڵ پێش لە داهێنانی ئەم دەستەواژەیە. لە بیروباوەڕی زەردەشتیدا جیهان لەسەر دوو بنەمای دژ بە یەک بنیا دراوە، ئەشا، هێمای هەقیقەت و نەزمی گەردوونی، و، دروج، پێچەوانەکەی، واتە درۆ، پشێوی و فێڵ و کرداری خراپ. جیهانبینی زەردەشتی پێی وایە کە شارستانێتی مرۆڤ لە هەردوو حاڵەتەکەدا بەشدارە. سەر سەیر بکەن ئێستا لە زاگرۆس چی ڕوویداوە. ئەو خاکەی کە ئەم فەلسەفەی تێدا لە دایک بووە، چەندین کارەساتی ژینگەیی تێدا جێبەجێ کراوە. وەک دەرهێنانی پیشەسازیانەی نەوت، داڕمانی سیستەمی ئاوی ژێرزەوی، دابەزینی کوالیتی هەوا، نەمانی جۆرەکانی زیندەوەر، ئەمانە هەموو کارەساتی ژینگەیین. ئاینی زەردەشتی بۆ ئەم دۆخە وشەیەکی هەیە، دروج، کە نەک تەنیا شکستێکی سیاسی و داڕمانی ئیدارییە، بەڵکو شکستێکی گەردوونییە. بۆیە وەڵامێکی پێویستە کە هاوتای قەبارەکەی بێت. ساڵانە لە سەرەتای بەهاردا بە میلۆنان کورد ئاگر دەکەنەوە و ئاهەنگ دەگێڕن بە بۆنەی نەورۆز و واتە سەری ساڵی نوێ. زۆربەیان نازانن کە ئەمە لە بنەمادا ڕێوڕەسمێکی زەردەشتییە، ئەمە ئەم ئاگرەی کە دایدەگیرسێنن هەمان ئەو ئاگرەیە کە زەردەشت بە ئەشا لە جیهانی مادیدا وەسفی کردووە. کوردەکان ئاگر دەکەنەوە و بەم شێوەیە بەشداری ڕەنگە بەبێ ئەوەی بزانن لە فەلسەفەیەکی ژینگەیی سێ هەزار ساڵەدا دەکەن کە ئەو ئایینە دەڵێت جیهان نەزمێکی ئەخلاقی هەیە بۆی هەیە کە ئەم نەزمە پێشێل بکرێت بەڵام دەبێ چاک و نۆژەن بکرێتەوە. پرسیارەکە ئەوەیە ئایا پێش ئەوەی ئەو ئاگرە بکوژێتەوە و دابمرکێت ئەوەی بۆمان بە میرات ماوەتەوە بە باشی دەیناسین؟